Sed salî zêdetir kurda Û riswa Ermeniya wa şer kiriye. Bavê min kalkêm kalkêm kuştin, talan kirin, yanî em gişk nav vî şerê de bûn. Belakî derdekî bêderman hatiye serê me. Me erdê xwinî heşt hezar sala.

Ew ne pirsê pêş de bûn û em jî piştgiriyê bidin. Lê ew yek tune bû. Loma me digot ew tiştekî ne realîte ye. Di wata Kurdistana mezin hate çêkirinê, belkî mesele bêdayînê vê derê Kurdistan hebî.

Du sed sal berê, sed bîn dê du sed sal berê. Sedeme yekemine eve ku eve Kurdistan e. Erde Kurdan e. Eger dewletên cînar tev li vî karî nebûna, dijminatiya Kurdan û Kurdistana wê herêmê nekirana, eger Kurd hevdu bigirtana, eger Kurd wan sala û niha jî Pêşî bigotana welatê min, paşê bigotana miletê min, paşê zimanê min û dûra bigotana dînê min, wê her tişt baş biya. Em pênc kurên bavekî bûn. Ji bo ku em paşeroja xwe veguhezin pêşeroja xwe, birêketibûn. Birayekî me dirê de ji me qetiya. Ne tenê sînorbûn ketin navbera me. Her wiha zeman û mekan jî em ji hev dûr kirin. Em ê îro ji we re behsa serpêhatiya deverên dûr ên welatê me bikin. Em ê îro behsa birayê xwe bikin ku ji me hatiye dûrxistin.

Tarîxê Kurdan li Kafkazya ji dîroka Azeriyan û Êrmeniyan kevntir e. Ev ê tarîxî faktên tarîxî îspat dike. Kurd hele Sed sala hefta de, hefta de li Azerbaycana dewlet çêkiriye. Dewlet dey semê, pere vê derê şikare çêkiriye. Merkezê vê jî berde ye. Berde heta ji berde heta Kurdistana Sor teqrîben pêncî heftî kilometre e ev merkeze. Ev Kurdên ku heremê vê derê vana ji neslê Şeddadiyan de ye hemû. Herî kêm herî kêm Yek em dizanin dîroka Kurda li Kafkazyê du hezar pênc sed sal e. Beşeke mezin ji lêkolînerên Kurd û biyaniyan diyar dikin ku, Kurdistana Kafkasyayê milekî Kurdistana mezin e. Gelê Kurd û gelên din ên Kurdistanê bi sedanê salan e ku li ser xaka niştiman jiyana xwe domandine. Vekolînên tarîxî bi me didin selmandin ku gelên Kurd, Ermen, Asûrî û Azerî Di navbera Mezopotamya û gelên wan, Urmiye û Sêvanê de li gel hev jiyane. Ev nêrîne ku kurd paşê ji Kurdistanê çûne Qafqasiyayê yan jî wekî koçber, Bi nêrina min ev nêrîneke şaş e ji ber ku ev herêm her tim dîrokê de herêmeke kurdan bûye û heta piştî îslamiyetê jî em bêjin di qurnên hefta ev dîrokzanên sovyetê jî dinivîsin. Vekê em ez dikarim navê Arşak Polatyan bînim ku qurna Hevta heta niha dîrok dîroka Kurdan lêkolîn dike li wê derê dibêje ku Kurd li bajarê ber de bajarê genc e û derdorê wî ku ev bajarana niha di nevan de Azerbaycanê de ne hakim bûne û her tim mîrektiyên cuda ava kirine. Kurdistana Kafkazê, ew dîroknasê navî deng yê Fransiya, Lewîsa, Rêmbo yê Rûsiya yê dîrokanê Yunana yê qedîmî wana nivîsîna ku şeş hezar sal berî zayînî kurdê arî Li Kafkazê dora Çemê Kûr û Çemê Aras jiyan kirine. Ji wî wextî de hetanî hezar heşt sed bîst heftê salê Hemişe destê Kurdo de bûye. Kurdistana Sor li navbeyna Azerbaycan û Ermenistanê de erdeke. Gorî lêkolînên dawî çendîn lêkolîner ez jî nav de me em wise hesab dikin ku Kurdistana Sor parçeya Kurdistana Mezin e. Ne Kurdên diasporan in. Heremîn in, heremîn in vê derê hezaran sal jiyan dikîn. Navbeyna Kurdistana Mezin û Kurdistana Biçûk yanî Kurdistana Kafkasya î Ermeni û Azeri zêde bûye zêde bûye û ev erd ji Kurdistan kutbûye. Kurdistanski Uyezd, ango Qezeya Kurdistanê, bi biryara civîneke ku hezar û neh sed û bîst û sê çêbû hate avakirin. Heftê Tirma a hezar û neh sed û bîst û sê, Komîsyona Rêkûpêkirina Bajaran a Komîteya Birêveberiya Navendiya Azerbaycanê û Komîteya Navendî ya Partiya Komûnîst a Azerbaycanê li ser encamdana Îdareya Qerebaxa Çiyayî û Kurdistanê komîsyoneke taybet ava kirin û vê komîsyonê biryar da ku qezaya Kurdistanê ava bibe. Lê temenê vê qezayê bes şeş sal dom dike. Damezrandina ev Uyezd Kurdistan ku em li wê re dibêjin Kurdistana Sor di çarçiveyê siyasetê hikûmeta Sovyetê de hatibû damezrandin. Ji ber ku Bolşevîk bûxe Împaratoriyê Qeyserî wekî goristana netewan bi nav dikir. ku hemû netewê ku dikevin di nav Împaratoriyê Rûsyeyê tên tunekirin, di warê netewî, çandî, zimanî her hêle de tên tunekirin. Pêwîst bû ku piştî ku desthilatê xwe dan damezrandin ev siyasete ne biguherîn û di çarçeveyê vê siyasetê de ji bo hemû gelan, Mafên netewî gere bi hate dayîn û bi rastî jî piranî em bêjin sedê nod heta nodê heşt gelên ku diketin di çerçiveyê Yekîtîya Sovyetê ji ma ji wan mafan mafên netewî em bêjin kêm zêde sûd wergirtin. Îca îlankirina Kurdistana Sor jî di çerçiveyê vê sêset de hat îlankirin. Belgenameya dîrokiya civîna Komîsyona Diyarkirina Sînorên Qerebaxa Otonom û Kurdistanê bi vî awayî ye. Heft Tîrmeh hezar û neh sed û bîst û sê hate guhdarîkirin. Yek Li ser jinovesazkirina beşên Rêveberiya Qerebaxa Deştî di do li ser Kurdistanê biryar hate wergirtin Yek, Kurdistana otonom divê bê avakirin. Di do, piştî ku sînorên Qerebaxa Çiyayê ya otonom bê diyarkirin, navend û sînorên Kurdistanê jî bêne kifşkirin. Neh roj paşê, ango şazdeh Tirma a hezar û neh sed û bîst û sê, Komîteya Navendî ya Partîya Komînîst a Azerbaycanê bi îmzeya Sekreterê Partîyê Sergey Kirov biryara xwe dide. Biryar hate wergirtin ku li ser xaka ku Kurd lê dijîn, Qezaya Kurdistanê bê avakirin. Yek ji armancên îlankirina vî wîyîzdî jî ev bû ku bibin mînak ji bo çareserkirina ji bo pêşerewjê dibe ku yanî wisa nêrîneke wan wekî jeopolîtîk û dem dirêj jî hebû ku ji xwe şoreşa xwe îxrac bikin li tevayî Rojhilata Navîn heta ber bi Ewropayê, modelekê li wê derê ji bo Kurdan çê bikin û ev yek bibe model li tevayî Rojhilata Navîn ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdê. Feqet weke em zanîn ev nêrîn bi ser neket. Yanî Komara Kurdistanê tiştekî şo tune ye. Em Kurd xwe xwe dibêjin. Herêmeke otonom bû. Paşê bûn navçeya otonom. Yanî piçûktir kirin. Yanî ji bo çi çêbû ez vêya nizanim. Ji ber ku welatê me ji Moskow biryar derxistin ku di ser beşeke Azerbaycanê ku Kurd berê hezar salî zêdetir li wir dijîn otonomiyekê bidine Kurdan. otonomiyeke çandî kulturî ye. Îja ew herêma ku kurd zêde lê diman bi statîstîkê yanî jimara kurda zêde bû li wir çêkirin. Wextê çêkirin bi hêviya ku wê paşê fire bikin, wê mafê kurda zêde bidin di hêla ziman û edebiyat û pêşketinê de her aliyada. Lê di destpêkê de problemên mezin çêbûn. Mesela Tirkiye û Îran wana şikayetên resmî dikirin yanî ji Moskwayê re ku ev otonomiya Kurdistanê yanî ne ya Kurd e ya Kurdistan navê wê Kurdistan e. Kurdistana sor. Yanî wê pir zirarê bide me ji ber ku kurdê me jî wê şiyar bin virdevê de. Lê Sovyetê timeyê ew dikir yanî bersîva wan dida di goh înan eva kurdê me ne yanî em ji bo wan dikin yanî tu eleqê me dervayî vê axê tu neyê yan. Sala hezar û neh sed û bîst û nehê qezeya Kurdistanê tê betalkirin

Sala hezar nav sed û sî sîya de ev ê carekî dî nava Kurdistan lê kirine, kirine Kurdistan Daîre sî, Daîre yê Kurdistanê. Ev jî tenê heftî pênc roj jiyan kiriye. Heftî pênc roj şûnde ev ê jî îptal kirine û kirine çar îl. Bi rûsî rayon dibêjin, navçe. Kelbecer la çûn bû battir, Zengilan û parçeyê jî Cebraîlê heye. Her sî û yekê salê wextê ku bi şeş sî û yek, sî û du salê ku serhildana Celalî û Egrî Ereretê bû bi seroketiya Îhsan Nûrî Paşa û Îbrahîmê Hesîkî, serok eşîr. Wana Kurdistana Ererat êlan kirin. Tirka pê nikar bû. Îran ki hat ku ki kome girtî wana bela ke Îsmaîl Xan Simko Şakaka pêşberî eskerê Îranê girtin komegî dane Kurda ya Ereratê. Yanî pê nikar bû Tirka, Farsa pê nikar bûn. Îja Stalîn pirkaz da eskerê Ûris bombebaran wî şerê bavê min jî navî şerê dabû. Natam ji gula lêk hat şer dabû îja tobaran kirin bala bala kirin ev ku Kurdistana Ereretê. Gorî nêrîne min yekemîn sedemê hêçkirina Kurdistene Sur girêdayî têkiliyê Rûsya û Tirkiyeyê ye. Wî wextî Kurdistana Kafkazê jî Stalîn da yoxkirinê. Çima? Atatürk dostê Bolşevîka bû, gotin ku ewa Kurdistana we yê bi derê sor we çêkiriye, ewa tesirê de ser Kurdê Îranê, ser Kurdê Tursiyê, ewna hero serdanê dikin. Sedemên vî hundirîn jî heye daxilî, sedemên vî zêdetîr xaricî ye. Siyasetê derva Rûsya re girêdayî ye. Ev ê em ê ev ê bijîn, yek jî sedemê îptalkirina Kurdistanê Sûr neteweperestiyê Azeriyan re jê girêdayî ye. Meselen Azerî neteweperestiya Azerî î derfet nedaye ku vê derê Kurdistana Sor jiyana xwe berdevam bike. Yanî Azerî her tim Moskva re dilekçe nivîsandiye, erze nivîsandiye, şîkayet nivîsandiye yanî nexastiye ku Azerî vê derê ev ê otonomîya Kurda

Sor nîşaneya Sovyeta Sosyalîst e. Sor bihêzbûn û heybeta artêşê ye. Lewre jî Kurdistana Sor tê wateya Kurdistana Sovyetê. Çi re digotin Kurdistan na sûr? Çi re nedigotin parçeke dewleta Şadedya? Ev bo vê yekê digotin. Wekî dewleta Sowêtiyê mesela digotin leşkerê sûr, dewleta sûr ya karkera û gundiya. A bibî navî yanê gelek şîrinayî ew Kurdistaneke nû ye ya sûr e. Kurdistan sûr ne nava fermî ye. Ev peyva sor sîmbola Sovyete ye, Sovyetîstane ye. Meselan Meydane Sor dibêjin, li Moskwa Meydane Sor heye. Ev jî navekî wisa maye. Nû navgel de Kurdistane Sor dibêjin. Dera xwe de doşe gelek berf kir. Çimkî heyna Sovyetê de Her tişt bi rengî sor ve dihat kişîn. Ala sor, eskerê sor, ordiya sor. Bolşevîk temam bi rengî sor ve dihatin didin. Sor. Issa jî Kurdistana sor yanî Kurdistana Bolşevîkê. Li gorî çavkaniyên Rûsan, di dawiya sedsala nozdan de li Qerebaxê gundên Kurdan ji gundên Ermeniyan zêdetir in.

Rojavayê Ermenistanê ji nêzî sînorên ku Ermenistan û Gurcistanê digihîjine hev ji wir dest pê dike, ber bi başûr tê û heta ser sînorê Îranê yanî heta çeme Erasê tê. Mezinahiyê wê herêmê ji Qerebaxê Çiyayê zêdetir e, mezintir e. Li gorî daneyên salnamê, li Zengezûrê çardeh hezar û şeş sed û sî û çar kes dijîn û ji sedî heştê û sê nuqta heftê vê reqemê Kurd, ji sedî şazdeh nuqta sê wê jî Azerî ne. Heman salname diyar dike ku sala hezar û neh sed û şazdê li seranserê Kafkasyayê hejmara Kurdan sed û sî û du hezar û du sed û pêncî û heft kes in. Hezar û neh sed û bîst û şeş a de Komiteyê Planê Azerbaycanê ev kirine jimartina nifûzan, jimartina ku jimartina nifûzan li Kurdistana Sor, erdê Kurdistana Sor de heftê û du selef kurd jiyan kiriye. Di wextê Qeyseriyetê jî statîstîk çêbûye. Rêjeya Kurdan bi taybetî ne tenê ji ber ku li wê derê sînor ne ev sînorê ku em jê re dibêjin Kurdistana Sor, ev hîn berfirehtir tê girtin. No du neh selef. Nifûzê Kelbecere bûye kurt no di neh selef û no di neh selef jî nifûzê Laçîne bûye kurt. Yanî vê derî hem Kelbecerê hem Laçînê du hezar û bîst û şeş de tenê sed û heştî neh kurt jiyan kiriye. Nefer. Tenê sed û heştî nefer.

Çi kirine? Nenivîsandine, asîmle kirine. Hezar û neh sed û heft û neh da statîstîkê li Azerbaycanê yek kurd nîne. Piştî avakirina Kurdistana Sor, Armanca sereke ew bû ku Kurd bêne perwerdekirin, civak bê pêşxistin, ziman û çanda Kurdî bê geşkirin û parastin. Di vî warî de hinek gav jî hatin avêtin. Heman wextana ku Kurdistanê Sûr hê hebû, li bajarê Şûşê de têx bi koma yanê kateyê ku kurmanca vekiribûn, bavê min, kurapê bavê min gişt wî derê xwendine. Silêman Rahîmov ku nivîskareke eyana Kafkazê de bûye mezinê wî têx dikomê. Nêzîkî çil zarê kurd a ku wî derê xwendine, paşê hatinayî reger re her kes gundê xwe de dersî zimanê kurdî dane. Rojnameya bi navê Kurdistana Sovyetî yanî bi azerkî gotin Sovyet Kurdistanê li Laçinê heta salên şêstî jî derdiket ev nav. Hebû di nav gel de jî, di nav civakê de jî dihat zanîn. Sî û yeka de ev dibe dest pê dike. Ecemî ye, azerikî ye, yek rûpêl ev e, kurdî ye. Armanc danînê hîmê bû. Yanî hîm danîn mektebekî bê avakirin, li wî mektebê mamosteyên ziman werin perwerdekirin. Paşê ev mamoste biçin mekteban de, gundan de, êdî dest bi ji sifrê dest bi perwerdeyê kurdî bikin. Kurdistan sal bîst û neha îptal bûye. Lê destpêkirina zimanê kurdî dibistana kurdî piştî hilweşandinê Kazaya Kurdistanê sî û yek e dest pê dibe û sî û heşt e jî girê didin. Teqrîben nav deh sala de bi kurdî bîst û heşt kitab derdikeve.

Hatine nîşankirin û kurdî hatine nîşankirin. Piştî mirina Stalîn û hatina Kuruşçev, Polîtîkayên hişk hinek nerm bûn. Kurdan careke din dest bi tekoşîneke neteweyî kirin û bi vî awayî jî hewlên bilindkirina doza Kurdistanê zêdetir bûn. Helbet dawiya salên heşteyî jî hewldanên kurdan şayanê pesindanê ye. Berê kurdan her li Moskovayê Dilê wan li Kurdistana sor bû. Ewa heyna Sowetê de dihate hesaf ça dîroka me. Heta Gorbaçov dest pê kir dereqa demokratiyê de. Em Kurdê Sowetê hişyar bûn. Demokratiyê, demokrat wekî demokratiyê, demokratiyê viriya demokrat Kurdistana sor bizewirîne. Rêvên ke hebû, şêwirdarê Gorbaçov. Gajî me kir, em qebûl kirin, em yonzdeh nefer ketine da. Nodê salê. Em gala kurdê ayan hêzim şik kitêbê da şikilê diçe. Alî Evdiremîn, Mamêd Babayev, Niyazî Îbrîhîm em gala meriv, nêzîngo bîst meriv em çûne Moskowê. Cîk nema em neçûnê. Kurdistana sor çêkir. Nava tarîxa gelê kurd da cara ewilîn Hikûmeta mezin, hikûmeta Sovyetê mezin komûnîst a, komîsyonek çêkir ji bo problêma kurdan. Goy çima Kurdistana Sor dixwest? Wekî heyna Sovyetê de heyetên Kurdistana Sor hebû, Kurdê, Tirkê, Sûriyê, Îranê, Îraqê çav didan. Çima Sovyetê de Avtonomiya Kurda heye, heyneyê wê derî du sed hezar Kurd dijîn?

Rola yekbûnê nava jîna gelê Kurd a Kurdê Sowêtê de pir girîng û mezin bû. Yekbûnê ya yekemîn hişyarbûnek nav milet de çêkir. Welatperî zî hat habite nav dilê gel de. Ya di de. Kurdo fam kir wekî îro bi xwayî ye, xwedanî wî heye. Lê babayê wî nigê xwe ve kulma xwe ve dêrî bide vekird. Îbda vekird. Min gotî, min got, Mame Slîman tu dêrî bide vekirnê ez bêjim. Carek kesa kir em çûne ba sekretarê CK'ê herî bil bîst merdim. Min got vekirin heta gihîştine wê derê tu bike. A wê de gilî bide min de ez natirsim ez ê bêjim. Wata civîn xelas bû ewa giliyê babayê ve zimanê xwe ne zimanê te paç kir. Tu ewî derya dikir min digot yek qij min ve sekinî bû dakir şiwekî yekbûna me heye. Fikra me yek e. Yekbûn hat avakirinê hem prezîdî ak sekretarê dewletê merivê yekemî mesela Gorbaçov ê hem jî ku hikûmet xwe gişt hev televîzyon, radî, rojnama va rojnama de navê miletê kurd hate kişandinê. Zasoxov got em meda divê xêncî min divê Primakov jî dixwaze ew Yevgenî Primakov jî dixwaze ew bibîne hîngê Primakov endamê Polîtburo ya Partiya Komûnîst a Sowetê bû. Û hema sa Kremlê em ji cihê Lazov li derketin, em çûne cem Primakov. Primakov derî de kete hundir, em Kremlê tem ma, silav da me, rûnişt, em jî rûniştin. Wê çaxê Babayev, Mehmedê Silê Baba, Helebce kete bîrê. Memedi Silo li kolma xwe masê xist û ser Primakov de çû. Gota Primakov de got, Tu hatî bo me çi? Me nexwest embulasî te bîne. Me got, Bira Gorbaçov me bîne. Tu dijminê kurdan î. Sekinî Got ça ez dijminê kurdan be? Lê ez dijminê kurdan be ûna min e ba min çi? Alîkarê Primakov bergurê me hat, hîrî kir, got di vê nosa nabe ewa tiştekî ne zarotî ye, em gerekî rûnin, hev fehm bikin. Û paşê em paş de hinekî rûniştin, me hinekî xever da û em wisa derketin. Nû me labayî lê ger tev rabûn, Şeref, Ezîz, Xortê me Yûra Nebî,

Ji zaroketiya xwe ve ez di nava vê têkoşînê de me. Hê di salên çilî de bi daxwaza Kurdistana Sor min name ji Rêveberiya Sovyetê re dişandin. Sala hezar û neh sed û şêst û yekê ji bo ku careke din qezaya Kurdistanê saz bibe, tevî çend kesan me berê xwe da Moskovayê. Bêedaletiyeke mezin li gelê me hatiye kirin. Dema ku Yekitiya Sovyetê ava bûye, dewlet dana Ermenî û Azeriyan. Lê mafê me Kurdan ji me standine. Ji bo Kurdistana sor em ê heta hetayê têkoşîna xwe bidomînin. Serkeftinê Yekbûnê negihiştina armanca xwe de tu hem sedemên objektîf heye hem jî sedemên subjektîf heye. Yanî Sedemen objektîf ev e, ev bû ku ev bû. Yanî Sowet zû zû hilweşiya. Me hemeyê mar tê tûziyê programê ji aliyê Sowetîstanê Yekbûnê de hatiye pejirandin. Li hev neh meşûn de jî Sowet hilweşiya. Wext çênebû ku ev proses berdewam bike. Hezkiriyekî din ê Kurdistanê jî Şamil Eskerov e ku her dem ji bo Kurdên Kafkasyayê efsaneyekî zindî bûye. Eskerovê kurdolog, fîlolog, zimanzan û dîroknas heta dawiya jiyana xwe Bûye şervanekî Kurdistana sor. Hêdî hêdî Sovyetistan ber bi hilweşandinê ve diçû. Lê hewlên Kurdan jî berdewam dikirin. Li Kafkasyayê şerê Azerî û Ermeniyan her diçû gûr dibû. Kurdên li herêma Qerebaxê ji neçarî tevî Azeriyan terka axa xwe ya qedîm kirin. Şer bû sedema mirina bi hezaran kesî. Di şerê Qerebaxê de bîst hezar Kurd terka Ermenistanê kirin.

Berî şerê Qerebaxê li Kurdistana Sor Kurd hebûn. Azerî jî hebûn. Piştî zevkirina Laçînê, ji xeynî wê komka Kurdan ku hewl da li wir otonomiyê saz bike, mixabin tu Kurdekî din neçû wir. Hikûmeta navçe ya Kaşataxê, Angola Çînê bi serokatiya min û serokatiyên Ermenîstan û Qerebaxê yên wê demê her dem difikirîn ku derbarê pirsgirêka kurdan de çareyan bibînin. Me wê çaxê jî dixwest kurd li wir bimînin, niha jî em dixwazin kurd vegerin herêmê. Nêzîkî mîlyon sal e ka em pê paştira tebîatê dijîn. Qurna zamana da pêşda çûna û dilkê xo yê îroyî de hatiya gihiştina qewla ma. Bîst, sisê salê hetanê heza nesê si û yekê salê kirasê Kurdistan bîya. Lê roja îro kirasên Kurdistan tune. Niha em gele şane wekî laş çîn hatiya azakirinê

Bi hewldanên Komeleya Yekbûnê re Sovyetê gulana hezar û neh sed û nod û yekê soza otonomiyê da Kurdan. Di nîveka sala hezar û neh sed û nod û du doyê de bi serkêşiya Wekîl Mustafayev li Laçînê Kurdan otonomiya xwe îlan kirin. Lê ev hewldan jî neçû serî. Di qurultayê me Moskwê derbas kir, bi tun ji heşt cumhuriyeta Kurd hatibûn. Wan qerar da ku em Kurdistanê ava bikin. Bi çi rî? Ev problemî nîn e. Şêr ve ve, siyasetê de ve, dîplomatî ve gilî ji we nîn e. Îja wextê ku Sowêt ku li we şî, Bakur bû serbest, me eva dewam kir. Çimkî milet ji me xwestiye. Em ji milet cihêk bire ve tune ne. Ew çaxî parçebûn kete nav yekbûnê de. Hinek seroketiya yekbûnê got na. Açiq hildan nav milete gotin ku Azerbaycan bide em razî ne. Êzdî, Fleva, Rûsya Kurdistanê bide em naxwazin. Nêzîkî mîlyon sal e kam pê paştira tebîyatê dijîn. Xurna zamana da pêşda çûna û dilkê xwe yê îroyîn de hatiya gihîştina. Destpêkê de Ermenistan hazir bû wekî Kurdistan bê avakirine bê avakirine timan jî dixwastin timan jî dixwastin ciman jî dixwast dewlet jî dixwast wekî Kurdistan Konkursu Hemesor ava ba. Lê ditirsiyan wekî nava orta Azerbaycan û Ermenistanê Kurd bêçar bûn, ev bûn ji xwe ditirsiyan. Panzdeh meha Mayîsê, meha pênca, Xalq Cephesi hate sertext Azerbêjîn.

Bêxwî ma em çûn. Em çûne wê derê. Ji Uzbekistanê hatin, ji Qazaxistanê, Qirxistanê Kurdê me hatin. Lê ji Azerbîcîn nehatin. Wê derê me civata Tevgera Azadiya Kurdistanê me derbas kir. Nehê Îyûnê. Dehê Îyûnê jî meha şeş a me hem me deklarasye qebûl kir ku Me deklarasye qebûl kir êlan kira Kurdistan. Çêkirina Kurdistana Sor, dixwastin bavê ne ortê de çêkin sewa awana pişta Ermenistanê bikir dijî Azerbaycan. Heta wî lez. Ermeniya Gazî Musta Wakîl Mustafa Kur endadkine Prezîdiyente Kurdistana Sor. Hera rûnê laçîn. Gwazî kurdaka bira kurd gişk bên, em ê alîkuriyê, alîkariyê bi nava Kurdistana sor çêkin. Wakî hato rûştin got, Kurd ne werin, yek hişt ne çar. Mutava Leysko Ermenistanê bû. Nehate sîrî. Lê heta nikof heşê merjê gele merva de heye. Di wextê ew komara dixwestin li xwe vegerandina sala nod du de, Prezident hebû, çend wezîrê me hebûn, yanî wezîrê wê komarê ew me û yanî di nav milet de diçûn civîn dikirin, yanî çûyîn hatina wan hebû. Yanî hinek kes hene dixwazin di meydanê de bin lê rind zanin ku ew tenê ji bo navek kirin. Xwendina dewleta Kurda de prosesa hedimandin û pîrepîrebûna tifaqa respublikayê bi şêweyê sosyalîstiyê, sîstema wê ya polîtîkê û sosyal-ekonomîkê bi zakon çar Ava na dawîya min xwendira de ez bêjim corekî Qerfa, Metke, ravûn, çûn, bûn serekwezîr, bûne wezîr, nizam çi çi. Ez ê me zanibû wekî ez mi eva qelpî. Me zanibû ermenî tu bistekî axê nadin me. Lê em çûn mi ev lîstika lîst bona çi? Bona wê derê wekî em dokumenta hazir kin bona dîrokê. Wekî sive dust me deh salî pêncî salî tiştî de jî kurd pêş de bê bi zanîşt û wextê de tiştek hewa bî. Wextê de ez bîm qemandenek hewa bî. Laçîn vala ma eskerê Ermenîya ketine wê derê bê fîşeng avîtin, bê şer bê paytexta Kurdistana ka Laçînê vala bû. Ermenîya got ew erdê we ye, paytexta we ye. Dixwazin serbest yelan bikin, dixwazin avtonomî, ew îşê we ye, erdê we ye. Elçibaş jî got, Wela zê parlamentoya Azerbaycîn darxistin ku em Turk in, zimanê me Turk e, erdê me erdê Turka ye. Ûris jî got, Gazî min kirin Moskwê. Ûris got, Aha, esa dikin bira Talistanê bidin, ne wana pêşkeş, Sovyetê pêşkeş da Turka Azerbaycana. Got bira Talistanê bidin, Lezginistanê bidin, Kurdistanê bidin, yê ku da diçin tev Turka dibin, tev kê dibin, bira bibin.

Bi destê Rûs, Abxazya, Osetya serbestîya xwe êlan kirin, rabûn. Talî ji rabûn dê sê roj bibe wana qir kirin bi Seroketî Alî Kram. Me ya me jî em hîwa ordu serkirin bû orduya me bê. Wextê ku panzdeh mehê Laçîn ku azad bû no du dê salê ez sê roja şûnda ayla xwe çûme wê derê. Me roja yekemîn civot derbas kir, civata ji bartinê Tevgera Azadiya Kurdistanê me îlan kir. Roja dehê mehê jî me Kurdistana Serbest îlan kir ê me deklarasyê de jî qebûl kir ku du meha şûnda wextê ku ordik hat em ê sêçkiyê derbas bikin, em ê hikûmetê bijbêrin. Serokwezîr bişbêrin, Prezîdentê Kurdistanê bişbêrin. Heta nî wî çaxê me nozdeh merî me ji bord bi seroketiya min cigirê min Elîxanê Memê bû, yekî nivîskarekî navdeng e Ermenistanê, cigirê min ê dinê Profesor Rehmetî Şeref Aşîrî bû. Xêlî ji wan re Amerîkê serdor bû. Rehmetiyê Şemîl Askêrov me navî kiribûyê Eziyê Cewo bû, Îşxanê Eslan yanî nozdeh merî ez naka nikarim navê gişka heye dokumênto de ewna nozdeh merî bûn. Protokola me de hebû wekî ez bêjim me dîroka wê nivîsîbû. Wekî çawa bîst yekê salî heta ne bîst neyê salî ewê derê avtonomiya Kurda hebîyê. Jê re gotine Kurdistana sor û ew paşê hildane nasyonalîstê Azerîya ew dane hildanê. No em hatine ewê diyona xwe didine daseknandinê û em ew dikin mafê gelê xwe xway dikin wê derî. Eva axa me ye, em hatine ser axa xwe, em dixwazin axa xwe de bijîn û mafê gelê xwe xwey bikin. Bê re jî mafê gelê biçûk yek a kî wê derê dimîne mafê wana jî em biparêzin. Ya wê hîmlî eva yeka bû. Me dixwast me Sapangir û Moskvê rewanê ku em ordiyê çêdikin, em milet nayîne wira. Ordiya me ku çêdibe.

Sor Aza kiriye, binê xwe erbijm niha dimîne wekî wê derê hilbijartina derbas kin, wekî wê derê dîwanê organê dîwanê cî saz kin û ez bûm xebata her roje bikin. Piştî zextkirina Laçînê hezar û neh sed û nod û du de ya Kurdistana Sor vala bû. Kurdistana Sor vala bû tê de yek Kurd nemabû. Vê çavê ji bo ku Ermenistanê dagirkeriyê xwe ji asta navnetewî de perde bike, Kurda îstîfade kir. Kurda îstîfade kir. Ev ê serkêşî jê Vekîl Mustafayêv kir. Lê Vekîl Mustafayêv zanîbû ku ev lîstoka Ermenî ye. Lê ev min li kitaba xwe de Diaspora Kurda jî nivîsandibû. Ev wekî generalekî bê arteş Sînga da pêş û çû ku ev ê belgeyên belgeyên Kafkaziyê nava Kurdistan sor jî bikeve. Eşkere ye ku di qonaxa yekê ango qonaxa hezar û neh sed û bîst û sê yê de fermiyetek hebûye. Lê wisa diyar e ku Di tevgera salên nodî de Kurd bûn qurbanê berjewendiyên dewlet û hêzên li herêmê. Sala bîst û çar tiştek hebû yanî bi dewletî, bi resmî ya Sovyetê bû ne ya Azerbaycanê tenê bû. Hezar neh sed bîst û sê salê Kurd yêrê xwe de bûn. Kurd bûn here nehatibûne helandinê, nehatibûne sirgûnkirinê. Lê no du dê salê Hezar neh sed û nod û deh salê Kurd hatibûn ji hev belakirinê, Qaraza, Qirgistan, Qazaxistan, Tacikistan, Uzbekistan a Kurdê yêrlîk ma bûn, ewna piranîj sedî nod hatibûne asîmîlesekirinê. Kurdistana Kafkasyayê, Kurdistan Uyezd, Krasnî Kurdistan, Qizil Kurdistan an jî Kurdistana Sor, welatê bav û kalê wan bû. Li gorî wan hê jî wiha ye. Li gorî me ser pê hatiye ke nîvcomayî ye Kurdistana Sor. Em çil mîlyon in xuliyê me ê Kurdistana mezin e, mevgiş berdon e. Îro em hatine ser tiştekî wir ku ne kurd wê derê hene, ne Kurdistanê çêbe, ne jî tiştine. Gere îro em şer bikin bona Kurdistana mezin. Mesela Kurdistana sor. Ku carekê carekê din li xwe vegerînin, hemû jî zanin ku nabe. Kurdistan sorçê na be. Sowê tune ne. Kurdistana sor ku xeyal be, bütün Kurdistan xeyal e. Ew take dijmin dikare wan giliya bêje. Erd, welat.